Buna abanto bagenderete komenya naboigo ogotaka nomosingi ao ao nigo onyare koba okoirera abange gosaganwa ne chinda. Iga iga nase ekenyoro kiabo baracho ime ase constituency ya Nyaribari Chache ya ase county ya Kisii ase ogosaganwa gwe chinda kwanyarire koba okoirera efamiri eye iga gotwara etaratwara koba nomosingi ore boronge. Mogaaka omonyene omochie oyo iga nigo akweresera ng'a onyare koba gagotwara emechando emenge aase okorua, naboigo kobarusia abana baye chinde echi iga nase engencho y'okoorwa okobwaterana kw'omong'ina oye amo nere.
Ogochaka buna biachagete, ngocha bare bang'aurere, tang'ocha bare aa.

Nigo anyare kogakwera-esera buna chingaki chinyinge akonyara koba gagokora aya iga onsi, nigo omong'ina oye akonyara koba atari konyara koba gakoba aroro ensemo na omosingi bw'amarua ara ase ensemo y'ababarachi eyio.

Omokonyi bw'omochifu naboigo omochifu bw'orogongo orwo nigo batebekanete konyara koba bagokora egetambo eke gikonyara koba gi'ogosiria amarwa ase chinsemo echio, korende bono esegi eyio teranyara koba gegoikerana, ase engencho y'abanto bare ase ensemo eyio bakwebisa nabo yokobisa amarwa ayio goikera baria bakonyara koba bakonywa, erio obotaka bwanyara koba bokina ase chinsemo echio. Ensemo nayio oboonia bw'amaremo ase orogongo roiga rw'abwo baracho, igo rwaireire abanto aba ngotigara barabataka, korende baria bagorire amaremo aroro banyare koba bagotigara bare boronge, igo ng'a mosigo tori konyara koba okoimokigwa ase abanto aba iga bonsi iga. Obonywa amarwa naboigo ogotaagacha kore boronge, ensemo na ogotebanga naki ekiaireire, naboigo abanto bataranyare koba korenda obochenu bore boronge,

Obohonia bw'amarua obwo goteberekana kobe egento ekenene gichonyara koba gegokeania chinchera echio chi'abanto gotebanga naboigo gotenenera okwegendereria ase chinsemo ensemo na obohonia bw'amaremu bore ase ensemo eyio. Kefanya kundi king'wein, mondi ekominyi togenderete gokonya abanto baito ase obokong'u omorori bwe chinda, lakini noise korigereria mono egento gegochangia mono nobotaka amo nogotaa. Koba obomorabu gose kotwa kwa omosafi ase omochie, togoteba buna abanto baito kobaroche abande babwate obokong'u buna obo, babase gokira bakwane erinde tonyare gokonya abanto baito. Buna bono gocha iga iga, omoradani atwakorete esimi, twachire twakonyire efamiri eye, twaigure chifamiri chinde nchire gochimanyana na achire chibwate obokong'u obo, naki nere buya mototebi mapema erinde togocha twebangane riroba risaine, tokonye abanto baito. Obotaka. Gwachangiire, omogaka buna oyo abwate abana anane, na omogondo abwate iga ore omoke pi. Abana abana abanane ogosinywa ng'ai bagocha koragera, ng'ai bagocha koria, ekoba egasi enkong'u. Alafu naende amarwa, amarwa nare emechie marwa tarasira, ase eng'encho twasira twanyora omong'ina buna oyo iga iga, iga achia gosiba taiyo tabwati nsa chigocha gosibia nonye na abana. Igo togoteba buna eserekari na abagambi batokonye gotobwata ase gosiria amaru korwa ebinyoro, erinde tonyore abana. Abana buna abo oroche nonye nekaramu takonyara kobwata, chiarire mpaka ebiara bi'amagoko. Igo abagambi imokerere igoro, tobwaterane, motosirerie amaru korwa ekenyoro, because intore gochi gotwara abana ba future generation.
Bono rinde abaraai naboigo baria bare ase ebiombe bitari bi'eserekari, biria bi'eserekari korwa ase ekaunti ya Kisii na isiko y'ekaunti eye iga, nigo basabirwe gocha nase obwamo gokonya abanto bare ase orogongo oro iga, na mono gosiria chinde echi iga abanto bakorora obosooku gochikwanera ng'a nchire ase orogongo oro iga ensemo na amaya are ase orogongo oro iga rwa Gusii. Nkorigwa tari manya getingi etiama rietane Gilbert. Kobi.